Rhaid grw celf, mae'n siŵr bod rai o chi sydd yn darllen comic mellten wedi meddwl, oes angen fi lod, pam nag yw gwyl garw wedi troi lan? Wel, i roi chi sydd ddim yn gwybod, dyma gwyl garw, ac mae e yn gasglwr angen filod yn tudalennau comic mellten. Comic Mellten wrth gwrs ar gael ar wefan y Lolfa a wefanmellten.com. A mae Gwyl Garw yn dod o draws pob math o wahanol angen fi lot o chreadur y rhyfedd iawn. So, o'n i'n meddwl, sy'n amser cool i gyflwyno fe i chi ac i ddysgu chi sut yw arlunio fe. Felly, papur, pens yn barod? Fanta ni. So, o'n i ddechrau, fel dyn ni'n dechrau gyda lot o bobl, gyda trwyn. Trwyn bach syml iawn, just sharp, cut, fel na. Wedyn, y llygaid nesa, cylch un ochr a'r llall o'r trwyn. Dyna ni. Dot bach. A'i geg. Nawr, mae gwir yn edrych bach yn grac fan hyn. So, dan i gyd. A falle un ail i lawr. Clist mewn llinell gyda trwyn, a mae dy fe fel clistlws. Achos mae Gwylgarw yn arwr o oes y Celtiaid, o hen hanes Cymru. un. Hyn hanes Cymru pan oedd angen filod rhyfedd yn byw yn y wlad. Uh, ni symud ymlaen i wneud ei wall nesaf, dyma beth mwy o hwyl achos bydd y Celtiaid, llinell bach hwnna, arfer sticio'i gwallt i fyny pan ydyn nhw'n ymladd gyda fel cyfuniad o stwff yn cynnwys fel mwd a pipi ceffil a stwff fel yna. So yn spikes i gyd, rhaid lan fyna. So pedwn i bimp o spikes, rhaid lan fyna, a dyna ben gwyl garw. A jyst mynd dros ysgrifennu yma, bach yn... Mas, na ni, cool. Nesa, awn i symud ymlaen i'w gorff, so awn i wneud yn barod i ymladd, so lle un fraich yn dod lawr yr ochr yma. A wedyn ni mae fe'n mae law e fel dwrn. So cofio fel wnaethon ni o'r blaen. 1, 2, 3, 4. A mae'n dechrau dwrn. Rwy'n bach. Felly, nes dangos y bus bawd. Dyna ni, ar frech arall. Mae wedi codi fe. O, na wedi gorff gyntaf. A mi symud mlaen wythnos nesaf i ni lluniau o pobl yn symud a symudiadau um, yn eich lluniau. Felly, o'n i ddim mwy o'r cyrff pryd ni, ond am nawr, jyst corff bach yn y sgwar, a braich arall, kind of fel bys yn codi rhywbeth, y llaw mewn dwrn, ond o'r ochr yma, un ffordd yr hawdd yn neud e yw just bus bawd fel yna. Wedyn ni, un, dau, tri. Os ydych chi. A... Cylch, achos mae e'n dal. Cleddyf, wrth gwrs. A siapau bach. Celtaidd. A wedyn ni... Siap cwpan. Yna. Nawr, pan ych chi'n neud y siap, mynd tu ôl i ben, watchwch bych chi ddim stab o fe reit yn ei ben. Ond fyna mae jyst tu ôl Dyna ni. Nesa top i glogin. Ac yn olaf, y trwsus. Na, mae'n gwisgo fel fatha pyjamas mewn ffordd mae'n edrych fel. Dyna beth oedd y Celtiaid yn hoffi. Oedd nhw'n hoffi chillio mas, ti'n modd? Oedd nhw'n just yn chillio pyjamas, trwy dydd. Fel tys nhw. Ddim eisiau gadael y tŷ, ond... Pa os oedden nhw'n gadael y tŷ? No, rhyfeiniaid neu dreigiau neu rhywbeth. Ddim eisiau sbwylio'ch trwsus gorau chi. Right, trad. Tebyg i slippers. Eto, loungewear. A... Dyna ni, dwi'n fath o regis. Uh, ond o'n i jyst gorffen yr glogin sy'n hedfan tu ôl, achos mae'n kind of arwr yn y comic yma. So, o'n i gael clogin sydd jyst yn edrych yn cool. A falle rwygiadau ynddo fe. A dyna ni, dyna gwyl garw. So, falle o'n i'n neud just y llawr o dan o fe. O, oh, angofies i. Mae wedi neud rhywbeth o brychled air ond fe fyd. Uh, Newch chi hwnnw roi tactus na fi. A ni. Mae hyn y llawr hefyd. A wedyn, awn ni ati i liwio fe. A wneud hyn yn fwy cyflym, dwi'n meddwl. A bod chi ddim eisiau just gweld gwyl i fi'n lliwio fe'n trwy amser. So, lliw croen, gwyl, fel hyn, dra dra dra dra. A nesa, gwallt, oren, Ei glogen yn wyrdd gole. Rydych yn ffaen iawn wedi lliwio union yr un fath o hyn. Dwi'n y gwir, mae'r comic yn cael ei lliwio'n ddigidol, so dwi'n lliwio mae ddim union yr un peth ar lliwio yn y comic. Mae'n rhoi cleddyf air iddo fe, am lai. Brown tywyll am ysgidiau, a brown gole am ei dwsys, slash pyjamas. Right. Oce, a wedyn ni i ychwanegu bach mwy o just steil gorffenedig, a ni'n neud manylion fel stripes mewn gwyrdd mwy tywyll, gyfeu dilyn siap y peth, a stripes trwchus ar ei drwsus. Dyna ni. A wedyn, wrth gwrs, ei tattoos neu'r inc wedi peintio dros ei gorff fel oedd y cartiau da fi wneud eto cyn ymladd, just i ni ddefedrych Eitha cool. A dyna ni, gwyl garw. Ti'n bach o cysgod iddo fe. A'r tir o dan fe. A dyna yw arwr, un o arwyr Comic Mellten, Gwyl Garw. A mae llyfr mas am Gwyl Garw yn fian iawn. Reit e, mae angen i Gwyl cael rhyw anghenfil i ymladd yn erbyn i chi roi fyna. Felly, dwi wedi dod lan â gêm i chi i greu anghenfil. So, anghen, anifail a anifail yw anghenfil. So, fes chi'n neud rhestr o'r holl anifeiliaid cool a chi feddwl, feddwl am doniol, neu silly, neu scary. Octopus, flamingo, tiger. Dewis dau o'n nhw. Tiger a flamingo falle. A dyma ni, uh, Tiger Ingo. Cyfwch darnau gwahanol, felly bod chi'n moyn mochyn a chwilen, moch chwilen, neu hipo, hipoctopus, a newch llun o gwahanol darnau o'r anifeiliaid i greu anghenfil newydd. Fi eisiau gweld eich creadigaethau chi. Felly, sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd,